but inzwa jesu haana kubhiga peter atomushora paagona zvanzi nyama neropa hazvina kukuzivisa hausiriwe asi ndibaba why jesu unoziva kuti munhu akaziva zvinhu zvekudenga zviri koti anoita manyemwe anozvibhiga kuviga kuti ini ndine yese ndiri kurova saka sepaunogona inzwa nyaya iyi hausiriwe somebody hear me very well kana uri mushumiri ichi ndochinokubvisa pride manje ukaona warova zvekudenga vanhu vachipona hausiriwe peter Gonda. Jesu atoti wakaropafadzwa. But inzwa kuimwe statement yaJesu. My father has revealed this to you. Which means uri muklasi yevanhu vasingazivi nokuti waziviswa. Imagine kuti vamwe vake vakanyarara. Peter ataura Jesu oti correct. Peter aigona kuudza umwe wake kuti hamuchiri vafano pakutenda isi munonhonga tsono. Tinobata wevhi redenga. Jesu nokubva ati Peter yanimbokudzikamisa. hausi ukatoona wagona so hausiriwe it takes me to the understanding ndinobvanaka taiti tika you know this taiti tikasadiridza garden mdhara wangu aindirowa sei mari asina kudzani tikahasa tibhadhari so takagara pasi sevana kuti inda mdhara yachitanga ari rafu tikasadiridza anorova tikadiridza haatendi kana kubhadhara munhu wamwari kubvira pamakaridza ndasiya zvese zvakaipa but mwari wacho haasi kundikomborera ndani makore handiti handinove mukadzi handiputi handidi but mwari haasi kundikomborera ndikati uri right haufanirwa kukomborerwa zvikanzi ah, tsano indasiya zvakaipa ndikati ukatoona wakutosiya wakomborerwa time yako haisiye saka makomborero auri kuda ndoatoripo iwaya nokuti ukazozvitarisa palaw yamwari zvaunorambidzwa zvawakasiya hazvibatsire mwari aizve ukaba hakusungwe ngirozi kunosungwa iwewe saka rikati usaba usatarisira kukomborerwa kungova panze somakomborero kunze akaenda ikoko izvo zviva padhuze kurara so haurari nehope unorara nenguva aunotii punishment iyo zitiri yakwana munhu ngaarari iwe usina hope iwe tidai mwari andikomborera usvika kumaaiwaya so usatora mukadzi wemunhu woti mwari dai andibhadhara ndiwe usingarohwe nedemo zvakabhadhara nevakuru usatora mukadzi wemunhu tora imuone kuti anoita losi ndiyani so pese paunotarisira blessing nokuti une chakanaka chawaita you are making an error haugone kuita chakanaka kana usiri blessed ukaona wagona usiriwe ndiye mauri type yako haidaro vakurinzwa mukabvisa jesu mandiri handite zvandiri kuita izvi Chiri kuita kuti ndiite zvandiri kuita ndiye ari kuzviita mandiri. Ndikaita manyemwe ekumubvisa mandiri hatida ati dhongi rakatorwa rakasungirirwa pamuti rikauya kuno rikamutakura rikapfuura pano richienda kuJerusarema. Chakaripa kupfuura pano iro rimbori type inosungirirwa pano akarigarira. Saka iro rifanira kukomplaina kuti ndamandigarira nokuti kundigarira kuita ndidarike malevhu andisingafanira kudarika. so zvamwari haisi burden ukaziva kuti tinorevei hausi mutoro kuti jesu akugarei vadhoki zvinoita kuti mudarike levho dzamunombosungwawo dhoki ranga rakasungwa pano jesu akati ngaridzoke kuno kuitira kuti rizive kuti chinoripa kudarika apa ndini iro ramboenda rega rasungwa wani uza ukaita zvinhu usina mwari there's a difference kuona wakuita uina mwari And there's a difference. Peter airaura kuti akawana hove otengesa obata mari. Paanga ina Jesu akanzi raura hove yacho ine mari. Zvinofanira mutsauko. Hove ndio kadza kubhadhara dzega. Airaura otengesa opiwa mari. Paanga na Jesu akanzi raura mari yacho iri mukanwa mehove yacho iyo. And hoyo yedu mna yakatoona miracle yadzokera mvura yakanoparidzira dzimwe kuti peter achinja gamba peter haana kuchinja achinjwa nokuti dai asiri jesu achaidze kudzorera we mvura iwewe munhu kusiya foni yake pano chiitowo mushadza kuti masiya foni aiwa akuchinja zveshuwa aiwa uchaidza udaro tauniri kufamba Usina kuti simainini, simaini iwewe. Ari mauri. You are blessed. Blessing number one, you discover good discipline more than good property. The blessing of God is greatest. We discover good to name. You not discover the change of character in you. Though you know good that akwere mama uri. Hebrews inoti mwana chaiyo wepamba unodiscover kuti ndiri mwana anodiwa kwete nezvipo bedzi but nekurangwa Discipline is one of the greatest gifts you can require. You in it for God to give you. Hama dzangu ndinzwe. Chawasunga pano denga rasunga. Haisi statement yemunhu wese. Ndeye vanhu vane ukana Mwari zvekuti Mwari unopota achivaudza zvinhu. Saka Peter paakaudzwa naMwari kuti Jesu ndiMessiah, Jesu ndoo paakati right pauri ndopanovakwa church ine power rekuti ikasunga chinhu kuchinosungwa nokuti itype yechurch isingaite zvainofunga but inonzwa kufunga kwaBaba. Let me read the last, last statement. Jesu Bible rinoti wakati kuvadzidzi vake

ko avarambidzirei can i go deep on this one chaita kuti ati musaudze vanhu kuti ndiri meshaya ari kuti kune information yatinotendera kuti vanhu vapote vachiudzana pane information inofanirwa kutsvagwa nemunhu kuti apote achinzwawo mwari you are not hearing me and ill repeat don't tell people that am messiah imi hamuzi here ndini ko vanhu vanovanzirwei Kune information iri suppose kuti ndipote ndichikuudza. Ko goita information yekuti unofanira kutsvaga Mwari kuti upote uchimunzwa. Nokuti ukapota uchinzwa zvese kubva kuvanhu uchaudzwa Mwari asiri. Hama dzangu yekunamata Mwari idunga munhu. Pane level yekuti you need to hear God and have a personal relationship wega. Tani kuti pastor wedu achatiudza pana first. Nokuti kurasika kwangu Kurasika kwako kana ini ndiri zvese kwauri. Don't tell people that I'm Messiah. Iye Peter paati muri Messiah, anzi you are blessed. Inda maada kuvharira makomborero kumbombera so. Ko vanhu vakazoti muri Messiah vanokomborerwa ndi Peter paaziva akomborerwa. There is a level of information You only need to seek God and to hear from him. Ukapota uchitsvaka muvanhu, people will corrupt the message. Hama dzangu, chinhu chinobva kune umwe munhu chosvika kuneni kuti chisvike kwauri chine machances ekuchinja the real meaning. Ehe. Saka uchiona iri pachare parakatranslatewa

zvinoreva kuramba uchinzwa its a continuous tense but tikaenda kushona roti kutenda kunouya nekudzwa kunzwa kunouya nekuramba uchinzwa saka kunamata kwamurungu nemushona kuchatosiyana ndinzwa iri tandichiti kunzwa iri haisi nyaya but kunzwa iye muridzi waro ndonyaya sandichizombofarira mupostori anoti ndonzwa mweya nokuti ukanzwa mapeji unokuwara ah, mupostori apinda bhozika kumurungu faith comes by hearing which is a continuous tense kutenda kunouya nekuramba uchinzwa but ndikapa muzezuru bhaibheri anoti kutenda kunouya nekunzwa saka pakunamata kwavo vachasiyana uye achangonzwa awane faith uye acharamba achinzwa
eish girama mutauro wevanhu unokorapta mutauro womweya saka mwari achinamatwa mumweya kwete mukuchenjera mumweya kwete muintelligence in spirit and truth manzwiro azvakaitwa nemurungu akati hearing manzwiro azvakaitwa nemuzezuru akati kunzwa Murungu ndomubva anzwa kuramba uchinzwa. Vese vari kutora kopi kuna akarinyorawo pachiHebrew. Achinyora pachiHebrew akatorawo kuGreek. Uyu malanguages pane pamwe paari limited. But God is not limited. Iri parinotaura nhau yekudenga. Iri parinotaura nhau yekudenga. IHeaven. Oh, I'll go deeper this way. And my time is okay. I'll go deeper this way. Ukavura kura Genesis. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Zvatopa chena kuti Mwari agari kudenga. Ndokutanga ariko ndokubva asika denga. Kwaigara. Hauna kundinzwa? Ndikanzwa. Genesis 1 inoti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Kunoti vanga variko iyo kupi? Zvatopachena kuti Mwari agari kudenga. Ahume here Bhaibheri rinoti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Kunati vanga varipo vari kupi? Isu patinotaura tinoti Mwari wedu ari kudenga. But iye ndiye akatotsika denga racho ariko. Kana ndatokukuvadza enda nditaure zvako ndatovhara ipapa. Unopedzisa wega kumaremu. Ah, samudhara aigara kupi? Kune information yaunogona kupiwa nevanhu Ipapa ndikaiti kutsanangura kuti aigara kupi. The truth, seek God. That's why Jesu ati kuvadzidzi vake, don't tell anyone that I'm Messiah. Although you know that I'm Messiah, please don't tell them. Mukavaudza kuti I'm Messiah, they will never take me to the cross. They will respect me. Zvinoita kuti vandiise pacross kuramba kuti ndiri Messiah. Which means kune zvimwe zvinoda kuitwa naMwari. Kuti the truth nyangwe iripo is not meant for your level. You can corrupt or can kill the plan of God. Imagine dai vakaziva kuti Jesu ndimwari aimurovera chipikiri ndiyani? Aimupira kumeso ndiyani? Chakaita kuti vamuroverere vapfire mate kumeso itype of knowledge yavanga vainayo but anapika chaita kuti vauye varambe vachimuda they know that he is messiah kureva kuti kune imwe information isiri valid to those who are outside the things of god don't tell people that am messiah hapana kunzi believers panzi people kulandi nemaclasses tuye vanhu vanhu vamwari nevana vamwari Vanhu avamwari ndo vakatengwa neropa raKristu ndo vakatendeuka vakagamuchira Jesu. Vanhu vamwari ndo munhu wese ari kufamba panyika. Hakuna wasatani. Panyika pane vanhu vamwari nevana vamwari. Saka uchiona inonzi the Lord's prayer haisi yemunhu wese. Ndo pandaichema nevabereki vaichemera kuti the Lord's prayer iitwe kuchikoro. Haisi yemastudents. Haisi yemunhu wese. inonzi the lord's prayer is meant for the lords go deep again besides for the lords inzwa painotaura inoti baba vedu vari kudenga munamato wevana vacho kwete vechikoro apa ndokukwadza the lord is prayer inoti baba vedu vari kudenga kwete headmaster baba vedu asi zvevana vechikoro ndezvevana vamwari eko munhu anoita mwana wamwari nekugamuchira jesu kwete nekunyoreswa pachikoro wepa lord's prayer vanobvisa munamato wechikoro anodzvanyirira vana vedu haushande even wakauita ndewe vana vamwari kwete vana vechikoro baba vedu vari kudenga kwete headmaster wedu vanhu vane nharo dzavo nelevho yavo That's why ndisingafarire kuenda kuseru nevanhu vane nhamo kwete vafundisi vanhu ende nevanhu vakuine apa pabvunzwa kuti vanhu vanonditani vanhu vanotaura zvebhaibhiri tsano hapana taura chidhakwa vamwe jeremaya vamwe nehemaya vamwe joni ukaenda kuseru hakutaurwe zvekunyika bhaibhiri bandichirohwa nevanhu kuti kana uri munhu unohwinika wokuti kuseru unoenda wakuti right echandodira kuseri uku manje hakuna anowina saka uchaona chiva every day vanotoonana futi mangwari auwine ah! kundani kuseri ko machampion ah! hear me very well

is my mentor to those who don't love fathers so you choose a name a lot of people they talk about that man ini ndakasiyana nawo pakuti i talk to that man kushona vanhu vazhinji vanotaura pamusoro paprofet hubert angel ini chandakasiyana nawo tinotaura nawo vazhinji vanotaura nezvavo ini ndototaura nawo saka tinotosiyana kuziva pamusoro pawo ini ndotaura nadzo iwo notaura nezvake saka pane mumwe wedu anoshota information ipapa anozivana nemunhu akasiyana neanotaura pamusoro pemunhu that's why jesu ati vanhu vanonditani jeremaya nehemaya joni ko imimi nokuti imimi munoswera neni ka ava vanotaura nezvangu imi munotaura neni munonzwa matauriro angu munoona mafambiro angu munhu anotaura nemunhu akasiyana nevanhu vanotaura pamusoro pemunhu Ah, ukadaro so unenge wakuwadza mumwe munhu but it was more like an example pane vanhu vanotaura pamusoro pemudzimai wavo chinoita kuti muve nedifferent iwe unotaura naye sa uchinzwa ivo vanotaura pamusoro pemudzimai wako vanoti hasi right unomudirei kuzodii imi munozivana unoziva makona acho amunodirana ekuti ukavatsanangurira vanogona kuvhunduka nekuti marriage haisi 8 hours 24 hours shuwa mukadzi wangu anogona kundiita rafu makatarisa muchiona mese moshaya kuti sei tiri kuchembedzana tine mamwe mahours atinozodhonza musiku ha ah, vanhu vakuru mukundinzwa imani mukutoda dhipa ipapa itimu yaumani ungoda kuti dzidzika hapana saka uchiona ana bamunini vanombogumbuka so kuti mukoma maiguru andishupa mukoma maiguru havasi right mukoma maiguru aright ungoona mukoma wakaoma musoro nokuti bamunini pavanoswera namaiguru vane mahours mato vati muridzi wemukati i24 hours so vanoziva mwari nevanotaura nezvamwari ndokumbira tisimudze maoko tinamati thank you for your word your grace and your favor tibvisei mukategori yevanhu mutiise mukategori yevana wai nokuti takatengwa neropa rakristu jesu sapita wamunoti nyama neropa hazvina kukuzivisa uye mukavaranga kuvasaudze vanhu kuziva mwari kana kana tave neukama nemi ndanamata for personal relationship sedunga muno mwari ndikunamatei ndikuzivei nemiwo mupote kutaura vakubva kuvafundisi asi ndakuda kumbonzwawo imi mwari muchitaura mukati memwoyo wangu sapita wamakataura naye ukamupaine ansa isingawanikwe kunyama neropa zvisingawanikwe kune vamwe vanhu akuzivai makataura kuti baba ndovakuzivisa imi mukatiregai kuudza vanhu kuti ndiri mesaya munazvo mwari zvekuti ndikakutsvakai imi chete ndimi mungandiudze ndikakutsvakai imi chete ndimi mungazvitaure hazviwanikwe munyama neropa zvinowanikwa muna mweya nokuti imi mwari ndimi mweya ndadzorera mbiri yose kwamuri mutara jesu eh. God bless you so much.